Li ser vê roja hanê ez dixwazim du gotinan bi kurtasî bêjim. Mamoste Semîr li ser vê yekê axivî çima ev roja hanê bûyî roja yan jî roja cejna zimanê kurdî yan jî roja zimanê kurdî, cejna zimanê kurdî. Wek mamoste Semîr anî ji ziman jî ev helkefta hanê bi boneya weşandina kovara Hewarê li Şamê li ser distê Mîr Celadet Bedirxan û hevalên wî, grûpeke gelekî mezin pê re bû. Ew yeka hanê weke Roja Zimanê Kurdî yan jî Roja Cejna Zimanê Kurdî hatiye destnîşankirin. Lê ez çi dixwazim bibêjim ku carna jê di gelek heger hûn li ser belgefilmên li ser Youtubê yan jî televîzyonên Kurdî îro du roj em bêjin ser vê rojê diaxivin bi taybet televîzyonên Kurmancan Zarabayê Kurmancî didin destnîşankirin ku yekemîn car kovarek bi tîpê latînî hatiye weşandin yan jî cara yekem ku kurdî bi tîpê latînî tê weşandin ez dixwazim ser vê yekê bibêjim ku Ew ne cara yekem bû dema ku rojek tê hilbijartin ji bo roja zimanê zimanekî ne giringe ku kevn be yan nû be, dibe carna jê bûyerên gelekî biçûçik bibin sedem ku ew bûyera hanê bibe roja zimanekî û carna jê jî dibe ku dîrokek be, carna jê jî dibe ku mirovek be heta ku bibe sedem ew roja hanê bibe roja wî zimanê hanê. Ji bo wê jî Çima roja em bêjin weşandina kovara hawarê rojeke gelekî giring e ji bo kurmanca û bi taybet û bi giştî ji bo kurdan çend sedemên sereke tê de hebûn û niha ez ê bêjim ku kovara hawarê ne ya yekem bi kurtî tê hatînî. hat weşandin. Kek îmad te dengê xwe bigirta, îmad deng ve Ez ê bigirim, temam. Erê, sedema sereke ew bû ku cihê ku Mîr Celadet Bedirxan hilbijar cihekî navendî bû ku Kurdan, Kurmancan bi taybet dikarîbûn sûdeke yekser jê wergirin. Ev xaleke sereke bû çû li Şamê kovara xwe damezrand. Yanî Mîr Celaleddin Bedirxan ne li tevlî ku li Elmanyayê jî bû, yanî cihê wî li Elmanyayê jî hebû lê ne li Elmanyayê weşand, ne li dereke dûrî navenda kurdan weşand, ji bo wê jî deng veda. Xaleke sereke bû ku deng veda, kurda yekser sûd ji wê kovarê wergirtin. Xala duyem beşekî mezin ji rewşenbîrên Bakurê Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê, heta perçeyên din jî piştgiriya wê kovarê kirin û ew kovar û gramatîka wê bi kar anîn. Bû sedem in sereke ku ew kovar bêtir bê naskirin û bêtir bê belavkirin. Lê Kurdên Sovyêta kevn wan berî Mîr Celadet Bedrxan û jixwe Mîr Celadet Bedrxan di kovara xwe jî di vê yekêtînî ziman di hejmara heştan de ji kovara hewarê Mîr Celadet Bedrxan qala Riya Taze dike, rojnameya Riya Taze ya ku sala hezar û neh sed û sihî bîst û pêncê heyva Adarê hat weşandin ku pirên wan ew kesên ku li Ermenistanê dijîn, kurdên wê derê bûn, Kurdên ku ji Bakurê Kurdistanê ji encama şerê li ser serê wan pirê wan Kurdên Îzîdî ne, çûbûn wê derê ewan ew ku rojnameya Hanê weşandin, ew rojnameya Hanê ew jî bi tîpin nûjenkirî ji latînî wek çawa ya Mîr Celadet Bedirxan jî yanî tîpin nûjenkirî ji latînî hatine çêkirin. û beriya wê jî beriya weşandina kovara Hewarê bêguman Erebê Şemo û Hatkopê Ermenî pirtûkên fêrbûna zimanê Kurmancî li wê derê derxistin. Ew jî di salên hezar û neh sed û bîst û heştan û bîst û nehan de hatin belavkirin. Ew jî gelekî gelekî giring in ji bo dîroka zimanê Kurdî û bi taybet zimanê Kurdî yê Latînî gelekî berbiçav in. Bêguman em li vê derê qala kurmanca dikin û kesê ku li ser zimanê kurdî kar kirine ji bilî bi sedan rojhilatnasên ku ji salê hezar û neh sed û nozdeh an di û bîstan di ku li ser kurdî û gramatîka kurdî pirtûk nîvsandine ew jî gelekî gelekî giring in. ku mirov balê bikişîne ser wan lê ez dixwazim balê bikişînim ser vê yekê dema ku ev roj bê pîrozkirin nebê pîrozkirin li ser bingeha ku ev yekemîn car bû tîpên latînî dest pê kir yan jî ev yekemîn car bû ku gramatîka kurdî hat nîvsandin peyvên wilo dikarin mafê gelek kesên din bixwin bê xwarin ji bo wilo jî Ev roja hanê bo me giring e, sedem çi be ya herî giring rojeke roja zimanê kurdî hebe. Ew roj kîjan roj bê hilbijartin normal e, divê ku em rojekê hilbijêrin. Yanê em ê ji cem Ehmedê Xanê hilbijêrin, Feqê Teyra hilbijêrin, Hacî Qadir Koyê hilbijêrin. Yanî divê ku em li derekê hilbijêrin û ew hilbijartina hanê ne li gorî kevnbûn û nûbûn û tiştê xwe tê hilbijartin, li gorî bûyerekê ku bandora wê bêtir be. Yanî carna jê tiştên min û dinyan jî gelekî balkêş be. Yanî mînak em bêjin dibiko dibiko carekê Kurd li hev bikin li ser girtina zara Muhemedî bikin roja zimanê Kurdî. Normal e. Dikare tiştên wilo çêbibin. Ji bo wilo jî Hemî kesên ku ked di ber zimanê kurdî de dane, çi kesên biyanî bin, rojhilatnas bin, çi kesên kurd bin, ev roja hanê li wan pîroz be, min dixwest tenê vê têbîniya hanê bêjim. Niha